Рагон нӕртон адӕмы таурӕхон цардӕй цӕуынц ирон адӕмы цымыдисаг уидӕгтӕ. Ӕрмӕст ирон ӕгъдӕутты ӕмӕ дины фӕрцы абоны онг нӕм мингай ӕнусты сӕрты ӕрхӕццӕ сты сӕ дуне мбарынады алы тӕмӕссаг хабӕрттӕ. Нӕ рагон ирон кӕфтытӕ, кувыны гъдӕуттӕ, хъисын фӕндыры ӕмӕ уадындзы зӕлтӕ, рагон ирон хӕринӕгтӕ, се ппӕтӕн дӕр се сфӕлдисӕг уыдысты Нарты адӕм. Сатанайӕн уӕларвон зӕдтӕ балӕвар кодтой бӕгӕны скӕныны сусӕгдзинад. Абон онг уымӕй ӕмӕ ӕртӕ тымбыл чъирийӕ Сатанайау ирон адӕм кувынц Хуыцаумӕ. Уӕдӕ нартыхор дӕр абон онг ирон адӕммӕ куыд кадджын у ӕмӕ дзы цас хӕринӕгтӕ кӕнынц, уыйбӕрц иу адӕм дӕр нӕ зонынц. Уымӕй уӕлдай Айларты Измаил йӕ чиныг «Ирон фарн»-ы афтӕ фыссы. Ир фӕрнджын уыд йӕ фынгӕвӕрӕны ӕгъдӕуттӕй. Ахӕм уаг фынгӕвӕрдӕн дунейы адӕмтӕй иуӕн дӕр нӕй, Никӕцы адӕм ӕвӕрынц фынгыл сӕр ӕмӕ бӕрзӕй, уӕн ӕмӕ базыг, мурзӕг хӕйттӕ ӕмӕ фӕхсын, ӕртӕ карстӕй физонӕг ӕмӕ ӕртӕ дзыхӕттӕ. Ирон адӕмы адджын ӕмӕ дзаджджын хӕринӕгтӕй сӕ сыхаг адӕмтӕ, фӕзмгӕйӕ цы нал бавзӕрстой, ахӕм нал баззад. Нӕ базыдтой ӕрмӕст сӕр ӕмӕ бӕрзӕйы ад, ӕрмӕстдӕр уымӕн, ӕмӕ уыдоны кадмӕ не схызтысты. Сӕр ӕмӕ бӕрзӕйы кадмӕ, Хуыцау ӕмӕ зӕдты кувын бынатмӕ схызтысты ӕрмӕст Иры нӕртон хистӕртӕ сӕнӕрӕмон кӕстӕртимӕ. Ирон фынгыл сфидыдтой ӕмӕ сӕ хуыз скалдтой ирон фарны бӕркӕдтӕ. Фарн цыди хӕххон суадонау хорз ӕфсины армӕй, йӕ зӕрдӕйы хъармӕй. Йӕ хӕрзад, хӕрзхъӕд хӕринаг та уыд ӕнӕнизы хос ӕмӕ тыхы фӕрӕз. Хуымӕтӕджы нӕ уыдысты афтӕ хъаруджын нӕ фыдӕлтӕ. Уыдон зыдтой бирӕ хӕринӕгтӕн бӕрцимӕ афон, бынат, бастой сӕ рог ӕмӕ уӕззау куыстытимӕ, афӕдзы афӕдтимӕ. Урсаджы ӕмӕ сойаджы хӕринӕгтӕй цытӕ Тади иумӕ хӕргӕйӕ, уый хорз зыдтой фыдӕлтӕ ӕнусты фӕлтӕрддзинадӕй ӕмӕ сӕ ӕмтъерытӕй фынгтыл никуы вӕрдтой. Фыд хӕрд хуыдтой фыдниз. Фыднозт ӕгадгӕнӕн ӕмӕ дыууӕ бӕллӕхӕй дӕр сӕхи хизын зыдтой. Уымӕ гӕсгӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, махӕн абон бафӕзминаг у, нӕ куырыхон фыдӕлтӕ сӕ фынджы ӕгъдауы цы арф мидис бавӕрдтой, уый. Рагон ирон хӕринӕгтӕ куыд кӕнгӕ сты, уый бирӕтӕ абон нал зонынц. Фӕлӕ сӕ нӕ зӕрдыл чи рлӕууын кӕна, уыдоны нӕ бон у бафӕрсын.
Кӕнӕм нӕхимӕ ирон зӕрнӕ. Рагон хӕринӕгтӕй зӕрнӕйӕн стыр кад уыди. Кодтой йӕ нӕхторӕй. Нӕхтор-иу баудӕстой, Ердӕй мах дӕр баудӕстам. Иу фондзӕхсӕз сахаты хъуамӕ удӕстӕй уа нӕхто, цӕмӕй ӕрфӕлмӕн уа мӕ йӕ цъар ӕнцон стыхсӕн уа уымӕй. Ерӕй хойын хъӕуы мӕнӕ зӕрнахойӕнӕй. Мӕ ӕркӕндзыстӕм хӕм,

Хире цъардӕр ӕнцон сыгъдӕггӕнӕн у, йӕхӕдӕг дӕр ӕрфӕлмӕни ӕмӕ йӕ ныр аджы кӕнӕм ӕмӕ йӕ фысӕм. Ӕрдӕгфых куы суа, нӕ зӕрнӕ, уӕд ыл ныккӕндзыстӕм хъӕдур

Ӕрыл ныккӕндзыстӕм цӕхх.
Рагон адӕм зыдтой, кӕд ӕмӕ цӕмӕй пайда кӕнын хъӕуы, цӕмӕй уӕнгрог ӕмӕ хъаруджын уыдаиккой уымӕн. Хъызт зымӕджы уӕззау куыстыты афон фылдӕр хъуыди сойаджы хӕринаг, фӕлӕ ӕнӕхъӕн афӕдзы дӕргъы иудадзыг сойджын ӕмӕ дзаджджын фынгтыл бадын, нымадтой рӕдыдыл. Уыдон зыдтой сӕхи уӕлдай хӕрдӕй хъахъхъӕнын. Уымӕ гӕсгӕ уалдзӕджы дардтой ком, хи ссыгъдӕг кӕныны тыххӕй. Уыцы рӕстӕджы кадджындӕр ӕмӕ пайдайагдӕр хӕринӕгтӕй иуыл нымадтой зӕрна. уый лӕвӕрдта хъару ӕмӕ ӕнӕниздзинад. Абон дӕр ахуыргӕндты нымайынц, хоры алыхуызтӕй конд хӕринӕгтӕ кӕй сты ӕнӕниздӕр, ӕнцондӕр тайӕн, уымӕй уӕлдай уыдон хъомысджындӕрӕй ахадынц адӕймаджы буарыл.
Ертӕ бацархайдзыстӕм иннӕ хӕринагыл, кӕцы хуыдтой нӕ рагфыдӕлтӕ уӕлкъӕй дзыкка, зӕгъгӕ. Уымӕн нӕ бахъӕудзӕнис инджын цыхт, кӕцы ныцъцъӕл кӕнын хъӕуы, фӕлӕ мын ер мах афтӕ ныххафӕм, нӕ схафӕнӕй, бурбурид замманай цыхт. Надхоры ссад, урс надхоры ссад. надхоры ссад хорз вӕййы уӕд ӕмӕ арӕзт куы рцӕуы урс надхорӕй ӕмӕ уымӕлгонд куы вӕййы ӕмӕ йӕ бирӕ рӕстӕгмӕ куы ныууадзынц, уӕд маст кӕнын байдайы. Ӕмӕ цӕмӕй йӕ зонат, чи зоны ӕмӕ йӕ бирӕтӕ зонынц, надхоры ссад бирӕ дарӕн нӕй. маст кӕны. Ӕмӕ гӕнӕн ис ӕмӕ лӕг йӕ хӕринаг фесафдзӕнис ёмӕй. Рыссадтай мӕ дзы сарызтай, рыссадтай мӕ дзы сарызтай. Мӕнӕ йӕ афтӕ ӕфтауӕм. Надхорыссад. Ӕз мӕнтӕмӕй нӕ сыхтимӕ Бафтауӕм ыл цӕхх Йе рмӕйыл ӕфтауӕм мӕнӕ не хсыры сӕртӕ Ӕмӕ йӕ ызмӕнтӕм кӕронмӕ. Сабыргай сӕ рох кӕнын байдыдтам. Йӕ ацы диссаджы адджын ӕмӕ пайдаджын хӕринӕгтӕ. Фӕлӕ сӕм афтӕ лӕмбынӕг куы ркӕсӕм, уӕд аразӕн сты тынг ӕнцон. Тынг ӕнцон ӕмӕ тынг пайда. Иу гыццыл ма йыл ӕхсӕрысӕр ӕртӕ ӕфтауӕм?
Уӕлгӕй дзыккайы хӕрд дзӕвгар хӕссы, сойджынӕй тынг ахады. Бирӕ хӕрын дзы лӕг нӕ фӕразы, у тынг хӕрзад. Сӕрдыгон бонты-иу ӕй арӕх хастой хос гӕртӕнтӕм. Афтӕ йӕ ӕнгомнад скӕнӕм. ӕмӕ йӕ къухармӕй, къухармӕй афтӕ сфӕлмӕн кӕнӕм, ӕмӕ кӕрӕдзийы бамбарой нӕ хъацӕнтӕ. Фермӕмӕ гӕсгӕ фӕцӕттӕ ис, ӕмӕ цалынмӕ нӕ пецтӕфт кӕны, уӕдмӕ та иу гыццыл бауадзӕм ӕмӕ бынтон кӕрӕдзи бамбарӕм. Нӕ уӕлкъа ӕфсадтӕ ис. Ерӕй мӕнӕ тебӕйы хъуамӕ сӕвӕрӕм, ӕмӕ тебӕ хъуамӕ арӕсугъд кӕна. Нӕлгоймаджы конд хӕринаджы ӕртӕ тыхимӕ ӕртӕ нуары ис, сырдтой фыдӕлтӕ. Кӕрдзын, дам, йе скӕнӕджы армы ад кӕны. Уый та цӕуы сыгъдӕгзӕрдӕйы хъармӕй, уӕнгты ӕнӕзивӕг ӕмӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, дӕсныйадӕй. Надхорӕй йӕхи ссады ӕркӕнут, ӕма ӕнцондӕр тъӕпӕнгӕнӕн уа. Афтӕ йетебӕл нитътъӕпӕн кодтам ӕнгон. Ернӕ кӕд фӕнды, кӕд нӕ фӕнды, уӕд ин гӕнӕн ис мӕ исты амӕндӕр арӕсугъдгӕнӕнӕй ес. Ӕйдӕр та уал у цӕттӕ? Ме тӕккӕ бавӕрд стӕм нӕ пьесӕ. Нӕ уӕлкъа йӕ дзыкка дӕр та ӕрцӕттӕ ис. Мӕнӕ диссаджы хуры хуызон цӕхӕркалгӕ хъуыддаг. Адӕмы хаттмӕ гӕсгӕ уыди афтӕмӕй йӕ хӕйдӕр алы хъуыддаг дӕр мӕ ӕвӕрдзы алы ирон хӕринаг дӕр фидауы сойагӕй ӕмӕ фӕлмӕндзинадӕй ӕмӕ кӕмӕн куыд уыди йӕ бон, афтӕ кодтой. Чи йӕ фил дӕр иу стайын кодтой ӕмӕ йӕ фиуӕй дӕр байсӕрстой, ӕхсӕрсӕртӕй дӕр йӕ байсӕрстой, нӕлхӕй дӕр йӕ байсӕрстой.
Абон ын равдисдзыстӕм, ӕцӕг-ирон куыд аразгӕ у, куыд кӕнгӕ у, уый. Афтӕ уал ӕрлыгтӕ кодтам, йӕ нӕрттӕ дӕр ын фӕхицӕн кодтам, Нартӕ дӕр хицӕн ӕрхойын хъӕудзӕни фӕрӕтӕй. Ирон хӕринӕгтӕй тӕккӕ кадджындӕртӕй иу у фыдджын. Кодтой йӕ, фӕрӕтӕй хост кӕнӕ кардӕй лыггонд дзидзайӕ. Фыдгӕрдӕнӕй уагъд фыдызгъӕлӕн йӕ тых састыл нымадтой, йӕ сойдзыд хъаймагъ пырх кодта ӕмӕ бӕрӕг сурдӕрӕй кӕрӕдзиуыл ӕндӕгъд, ма афтӕмӕй сой нӕ уагъта. Хост фыдызгъӕлӕй арӕзт фыдджын тас фыцы йӕхи сойы руаджы ӕмӕ йӕ адджынӕн ӕмбал нӕ вӕййы. Нӕ дзидза хост фӕци. Ныр дзидзамӕ бафтауын хъӕуы фыдджынмӕ. Хъӕдындз нуры сывзы. Хъӕдындз-иу раджы рӕстӕджы кӕнӕ кардӕй уыныстӕг скарстой, кӕнӕ йыл асхафӕнӕй ныххафтой. Сӕ къух йӕхи-иу цы уыди, гъеуый. Ӕмӕ йӕ мӕнӕ лыстӕг скӕрддзыстӕм афтӕ.
Донгонд цъайраджы мидӕг фыдызгъӕл йӕ хӕрздӕф ӕмӕ хӕрзад хъацӕнтимӕ куы сфыцы, уӕд дзы цы бирӕ бас рацӕуы, уый дӕр йӕ хуылфы баззайы. Ныффайл кӕнӕм нуры. Рагон нуры хойӕм. Нуры та кӕрдын хъӕуы. Цӕмӕй ӕнцондӕр хойӕн уой ӕмӕ сӕ дон хуыздӕр рацауа уымӕй. Сӕдӕдӕр нуры тимӕ ныххойдзыстӕм ӕмӕ яд хуыздӕр рацӕудзӕн йод. Сывджы исзудзаг дӕр ӕфтӕмӕй хуыздӕр рацӕуы ӕмӕ дзӕбӕх сывджыджын, донджын, фыдджын рацӕуы, рауайы. Уӕлысыхыл дӕлысыхмӕ сой цӕуы сой, аластӕр ардӕм сой цӕуы сой. Донастӕу ноггуырд сой цӕуы сой, нӕ фысымтӕм ноггуырд сой цӕуы сой.

Иуахӕмфыдджын ӕрӕвӕрдтой, йӕ уӕллаг цъарӕн-иу систой ӕмӕ ты афтӕмӕй минас кодтой.
Абон мах равдисдзыстӕм, сараздзыстӕм йемӕ рагон хӕринӕгтӕй иу, фыдджын хуылфы дзаумӕттӕй. уымӕн нӕ бахъӕудзӕнис мын ахӕм хъацӕнтӕ сывзы ӕмӕ нуры. Нуры та басыгъдӕг кодтам ӕнӕвгъауӕй, уый тыххӕй мӕ фыдджын фидауы нуры йӕ алыхуызон дзӕбӕх хъацӕнтӕй. Мӕнӕ нуры, мӕнӕ сывзы. Ӕмӕ сӕ сӕл кӕнын хъӕуы. Мӕнӕн ами ахӕм замманай диссаджи ирон дзаума ис, мӕй ам ныр кодтам ӕмӕ сӕ дзӕбӕх рацӕуы кӕнӕ. Ӕнӕвгъау Нӕ хъацӕнтӕ ныццӕл кодтам мӕ уал сӕ айстам иуфарс. Ерын та исӕм фӕлвыхӕй уӕ цӕф, алыхуызон хуылфы дзаумӕттӕ, тъӕнгтӕ, кӕцытӕ раздӕр рафыцын фӕхъӕуы ӕмӕ сӕ куы афӕлдых кӕнай, уӕд сын сӕ фыццаг дон акӕл, цӕмӕй сӕ тӕф ацӕуа, зӕгъгӕ, ӕмӕ сӕ фӕстӕмӕ сыгъдӕг доны фыцынмӕ сӕвӕрмӕ ма сӕ иу сахаты бӕрц фӕфыц. Иувӕстӕ сӕ ныууазал кӕн ӕмӕ сӕ чи сӕ кӕрдгӕ кӕны, чи цы, мах та сӕ абон фӕрӕтӕй ныххойдзыстӕм. Кӕрдӕгау ставд карстӕй кӕрдӕм Нӕ хуылфы дзаумӕттӕ ныккарстам, ныххостам ӕмӕ нӕ ӕнӕвгъауӕй дзӕбӕх бирӕ килӕм ӕввахс. Иу фыдджыны фаг нын дзӕбӕх дзаджджынӕй куыд уа, афтӕ. Нӕ хъацӕнтӕ дӕр цӕттӕ сты. ирон фӕчын фидау иу хатт ма зӕгъӕн нурӕ сӕвзӕ хъӕдындзыл ничи кодта ныр райдыдтой хъӕдындз теттӕ кӕнын хъӕдындзыл ничи кодта кодтой лафтит дӕр бас нуры ӕмӕ сӕвзӕ Берӕ сызмӕнтӕн. Мӕнмӕ афтӕ кӕсы, ӕмӕ ирон хӕринӕгтӕ ямӕй адджындӕр ници нӕ зонын. Бирӕтӕй нӕ тӕф нӕ уарзынц, фӕлӕ уый тыххӕй загътон, фыццаг фых куы ракӕны, уӕд ын йӕ дон акал ӕмӕ йе нуд тӕф ацӕуа, йе рдыггаг фых куы фӕкӕны, уӕд дзы ахӕм тӕф нал вӕййы. Уӕлдайдӕр ыл мӕнӕ афтӕ нурытӕ алыхуызон хъацӕнтӕ куы уа, уӕд ын йӕ тӕф асӕттынц ӕмӕ мӕлӕты диссаг вӕййы. Цӕмӕй гыццыл дзаджджындӕр уа ӕмӕ цӕмӕй йӕ сойы мидӕг иу гыццыл рафыца, зӕгъгӕ, уый тыххӕй мӕ иу гыццыл афтауӕн ис мӕнӕ ӕхсӕры сӕрты. Мӕ иу гыццыл афтаудзыстӕм. Уырыссӕгтӕ куыд фӕзӕгъынц, кӕс у Масломийы спортис. Мӕнмӕ гӕсгӕ нӕ гӕх у ӕртӕккӕ цӕттӕ, дарддӕр нӕ хуыссӕй хабармӕ ркӕсӕм. Хурхыл сарызтон хуыссӕ, сахыл ныккодтон, йе ндӕрыл ницы ис. Доныл хуыссӕ сабыр дзырдӕй. Ӕмӕ ӕнгом снадтон, ӕмӕ гыццыл бауагътон, мӕнӕ цӕмӕй йӕхимӕ рцӕуа, зӕгъгӕ. Ерӕй райсӕм ӕмӕ йӕ дыууӕ дихы акӕнӕм нӕ хуыссы. Ервал мӕнӕ нӕ фыдчинагӕн йӕ быннаг цъар сараза, нӕ тебӕсӕй йас у, уыййасӕй хъуамӕ ныттъӕпӕн кӕна. Мӕ мадзыр басивыны фаг куыд уа, афтӕ дӕр дзы ныууадзын хъӕудзӕнис. Ахаа, уӕдӕ Нӕ Тебӕ дӕр рбайсӕм? Тебӕйы бын дӕр зына-нӕзына гыццыл ссада кӕны. Нӕ быннаг цъар уал цӕттӕ? Йе рын йӕ уӕллаг цъар дӕр бацӕттӕ кӕнӕм. Нӕ уӕллаг цъар дӕр цӕттӕ? Йе ры нӕ гӕх райсӕм? ӕмӕ йӕ ӕрдзӕбӕхтӕ кӕнӕм. Ӕрбакӕсут-ма урс-урсид рӕсугъд, йӕ райдиан тынг зӕгъын тӕфгӕнаг вӕййы, фӕлӕ дзы куыд рӕсугъд миты кӕрты хуызӕн гӕх рауадис. Йӕддӕр ын куы фениккат, мӕ цуры куы фестиккат иу уӕлдӕр тынг адджын, хӕрзад, уӕдӕ куы сфыца, ӕмӕ уыцы хъацӕнтӕ иуылдӕр иумӕ куы баиуой, уӕд та уыдзӕнис бынтон диссаг. Йӕ дыккаг цъарӕй ӕрӕмбӕрзӕм, афтӕ, ӕмӕ йын йӕ кӕрӕттӕ бафидар кӕнӕм, цӕмӕй фысгӕ фыцын маракала эрӕ гӕнӕн ис алчидӕр куыдфӕндыди афтӕ уылӕй срӕсугъд кодта алыхуызон нывтӕ иу скодтой мах дӕр ӕй гыццыл афтӕ барӕсугъд кӕнӕм Хӕринаг адджын куы уа, уӕд-иу у, фӕлӕ мадынӕй рӕсугъдӕй дӕ цуры куы рывӕройд ӕмӕ ноджы хуыздӕр у. Ӕмӕ дзы алы адӕймаг дӕр йӕ уды йӕ уд куы вӕра, уӕд уымӕн аккаг нӕй мӕнмӕ гӕсгӕ. Ацы бӕхты кӕнӕ. Германӕй зӕгъут, ацы дидинӕг кӕй зӕрдӕмӕ нӕ фӕцӕудзӕни ӕмӕ ма чи зӕгъдзӕни, сӕ хъулфы дзаумӕттӕй арӕзт у, зӕгъгӕ. Ерӕй фервитӕм пьесмӕ. Нӕ фыдджындӕр сцӕттӕй. Бакӕсут мӕ. Фыдджын рӕс ӕмӕ иугыццыл хъуыддаг хъӕуы. Афтӕ, Оли, не хсырсӕртӕй арӕсугъд кӕнӕм, цӕмӕй нӕ хуыссӕй цъарр фӕлмӕн уа ӕмӕ ма нӕ хӕринаг ноджы фӕтджындӕр уа иумӕ.